Helo a croeso i'r fideo hwn sydd yn uh, olrhain hanes gwyl gwrw Llambed, Llambed y Pont Steffan, ac yn ymuno gyda fi heddi mae aelodau o'r uh, bord gron lleol, uh, sef uh, Rob Phillips a uh, Rhys Bev Jones a finne Andrew James Davies, A dan ni'n mynd i sôn ychydig am uh, yr oil gwrw yn Llambed. Ac yn gyntaf, eisiau gofyn i Rob i jyst sôn am rhywfaint am hanes yr oil. Wel, oedd e'n ôl yn um, 2014, o'n i wedi dechrau trafod wneud digwyddiad gwahanol yn Llambed. Um, o'n i wedi bod i gwpl o wyliau gwrw um, o gwmpas Cymru, um, diddordeb bach yn yn bragu a diddordeb bach yn cwrws, felly awgrymus i bod ni'n um, cynnal gwyl gwrw yn hunain. Um, y syniad oedd bod ni'n cael cwrws lleol mewn a cyflwyno nhw i'r gynulleidfa uh, yn y dre. Um, felly athyn ni ymlaen wedyn i drefnu rwyl um, am amser anarferol y flwyddyn, sef mis Chwefror. Um, fel arfer mae gwyliau cwrw yn digwydd yn yr haf neu'r hydref, ond yn un teimlo bod, uh, bod y calendr yn Llambed yn mis Chwefror ychydig yn wag, uh, felly oedd yna bach o fwlch yn y farchnad fel petai. Um, felly athyn nawn ni drefnu'r wyl gwrw cyntaf um, mis Chwefror 2015 um, yn neuadd y celfyddydau ar gampus y Brifysgol. Rhys, allwch chi sôn rhywfaint am um, y, y digwyddiad cyntaf hwnnw?
Wel, yn anffodus, ne- nes i fethu hwn cynta, ond yym be' o'n i'n weld o'dd yn ardderchog efo hwn oedd dim jyst yym bod o'n dod â gweithgarwch arall a digwyddiad arall yn Llambed, ond bod o hefyd yn yy codi proffil y foreground yn y dre ac yn yr ardal, yn tynnu sylw at y cw- y cyfoeth o gwrw sydd ar ga'l ar ledled Cymru, ond hefyd yn codi arian i achosion da. A dwi'm yn siŵr faint rhwng yr holl gw- gwrw ma' yy y foreground yn Llambed wedi drefnu, faint sydd wedi cael eu codi dros y blynyddoedd, ond yym mae 'na sawl elusen heddiannol iawn iawn wedi elwa o'r gŵyl gwrw ynde. Fyswn i'n meddwl bod e'n bell dros 10,000 o bunnoedd wedi tref- wedi codi gan yr wyliau gwrw i gyd, sydd wedi bod yn rhedeg nawr dros bum mlynedd, mae chwech gŵyl gwrw wedi bod, bob un wedi bod yn llwyddiant, oedd yr un cynta yn llawer mwy o lwyddiant nag o'n i'n disgwyl, o, ma- mae'n deg i weud, fi oedd yr un oedd yn gweud fi'n credu bod hwn yn bod yn llwyddiant, pawb arall yn bach mwy pwyllog, um, ac eisiau ni'n siŵr bod ni ddim yn gwario gormod. Ond fel oedd hi'n digwydd, werthwn ni allan. Um, ac yr rhaid ni hala aelod mewn car draw i Landeilo i bragdi Evan Evans i'n ôl gyflenwad ychwanegol, ac ar ben hynny o rhaid ni clirio pob botel cwrw Cymreig oedd gyda nhw yn y co-op uh, allan. Felly oedd ein llwyddiant mawr, a mae gyda fi fan hyn um, gwydir arbennig o'r wyl cyntaf yn 2015, Pob blwyddyn ni'n cynyrchu gwydr arbennig ar gyfer yr ŵyl, gyda dyddiad a logo ychydig yn wahanol, lle mae pob un sy'n dod yn cael gwydr i gadw o'r ddigwyddiad. Felly, fi'n eitha falch o hwn, yr un cynta. A dwi'n credu bod e'n wir i ddweud bod e'n ddigwyddiad sydd yn tynnu'r holl dre at ei gilydd, yn tydi, a mae'r gymuned i gyd yn cefnogi'r yr ŵyl erbyn hyn. Yn bendant, yndi.
Mae o'n tynnu dre, mae o'n tynnu sefydliadau fel CAMRA i mewn. a mae o hefyd yn dangos y berthynas agos a clos sy'n yna rhwng y dre a'r brifysgol. Um, mae o hefyd yn ffordd dda iawn o gefnogi Siambr Fasnach Llanbed oherwydd mae'n tynnu bobl i mewn am y diwrnod uh, i Lambed i'r dre, felly mae busnesau'r dre yn elwa o gael gymaint o bobl i mewn ar y diwrnod. Oherwydd dyna sy'n dda efo Rwyl Gwrw, mae'n cychwyn am hanner dydd a mae'n cario ymlaen wedyn tan uh, un o'r ddeg nos. A wedyn, da chi'n mynd disgwyl i bobl fod yna drwy dydd. Be sy'n braf ydy, maen nhw'n gallu popio mewn ac allan fel mm. maen nhw isio. Felly maen nhw'n cael cyfle gael blas ehangach o be mae tref hyfryd fel Llambed yn gallu cynnig fel tref marchnad, ond hefyd tref hanesyddol yn Ngheredigion.
Ac oedd yy y cwrws yn bwysig iawn bod i fi yndyfe bod ni'n yym dewis cwrws o Gymru a cwrws lleol cymryd y gallwn ni felly yn yr ŵyl gwrw cyntaf yym gathon ni cwrw o yym dau frag du yng Ngheredigion sef brag du Mantle yn Aberteifi a brag du Pen Lôn yn Cei Newydd um, a gathon ni uh, cwrw wedyn o brag du Evan Evans draw yn Llyndeilo felly dros y ffin yn Sir Gyfyrddin ond dim yn rhy bell i ffwrdd. Ac ers hynny, um, dyn ni wedi sicrhau bod pob cwrw ni'n ni gwerthu yn yr oil gwrw, a mae wedi bod degau a degau ohonyn nhw, um, wedi dod o fragdau uh, uh, yng Nghymru. A mae'n mae dda bod ni'n hyrwyddo cynnyrch Cymreig um, a hefyd dangos beth yw'r cyfoeth a'r dewis o, o gwrws a seidrs a steils gwahanol um, sydd ar gael. Ac dwi'n credu, Rob, bod ni'n mynd i uh, flasu ambell gwrw o Geredigion yn y man. Ydyn!
Reit, wel nawr ni'n mynd i uh, trio cwpl o gwrws gwahanol o Geredigion. Mae gyda ni enghreifftiau o dau fragdi, sef bragdi Mantle yn Aberteifi a bragdi Penlôn yn Cei Newydd. Yr un cynta yw bragdy Mantle a ni'n cael yym gwydr o Hoodwinked, sef y lager maen nhw'n cynhyrchu a mae e'n flasu'n braf iawn yn y marn i, ond mae pawb wedi cael tracht bach i drio a mae fe'n gweud bod e'n ysgafn, um, ni wedi gwerthu hwn yn yr Oil Guru o'r blaen a wedi mynd lawr yn dda, felly, beth i'r awyll? Eich da.

mawr achos mae'r mae, mae holl broses, mae'r holl ffordd o wneud e uh, yn wahanol, ynddo fe? Oce, okay, so Rob, beth yw'r cwrw nesaf sydd gyda ni fan hyn? Uh, Mae'r ail gwrw o'r un bragdi, o bragdi mantel na Aberteifi, hwnna di um, cwrw oren nhw. Uh, mae'n eitha cryf, dismantle, mae'n 5.8%, um, felly uh, a fel chi'n gweld o'r lliw, mae fe'n wahanol iawn i'r lag a ni newydd cael. Um,

So, so efo cwmni fel Mantle felly, yym ydyn nhw'n arbenigo mwy mewn un naill na'r llall, neu ydyn nhw'n, yy, t'mod, dwi'n meddwl, gyfartal o o ran be' ma' nhw'n werthu a be' ma' nhw'n 'i gynhyrchu? Wel, ma'r rhan fwya o bragdau bach, yym, fel arfer, ddim o, t'mod, bob un, ond fel arfer, ma' nhw'n arbenigo yn yn cwrws, yym, yy, anaml iawn 'di'r bragdau bach sydd yn cynhyrchu lagers. Mm. Yym, achos ma' lager fel arfer yn product mwy fel bod mwy, mwy cyffredin, mwy, uh, mwy uh, mass-produced fath o beth. Ond mae Mantle yn llwyddo wneud y ddoi. Mm. Um, maen nhw'n gwneud cwrw a maen nhw'n gwneud lager. A, a fel mae'n digwydd, maen nhw'n gwneud yn, um, llwyddiant o'r ddoi. Um, maen nhw wedi ennill yr er enghraifft, mae, mae hwn, um, y cwrw wedi ennill y Great Taste Awards. Um, mm. A mae Hoodwinked yn lager wedi ennill um, gwobrau gan Sieber sef Cymdeithas y Bragwyr. Felly, maen nhw'n llwyddo i, uh, i arbenigo yn y ddoi, mewn, i fod yn onest. Wel, da iawn, Mantl. Da iawn.
cwrw nesa sydd gyda ni o Fragdy Penlôn, ia? Yeah? Ydy, um, Bragdy Penlôn yn uh, ardal Ceinewydd. Nawr mae rhai uh, yn, yn cynhyrchu cwrws wahanol iawn uh, i, uh, i Penlôn. Mae'r cwrws Penlôn yn bottle conditioned, sy'n olygu bod nhw ddim uh, um, Bod, bod, wel, dwi 'di bod yn ofalus iawn wrth allbwys nhw, achos ma', ma'r sediment yn aros yn y botel, ma'r cwrw dal yn, yn bragu fel petai yn y botel, felly chi'n gorfod cadw nhw yn y fridge, a wedyn bod yn ofalus iawn wrth allbwys e, neu fel arall, gewch chi sediment sy'n amharu ar blas y gwrw. Ond, uh, mae yn cwrw diddorol, mae, mae'n cwrw um, gyda mêl, um, a cwrw gyda grig, felly mae grig mêl, so mae'n mae mae flas eitha diddorol, um, Um, mae werth, mm. werth trio fe ynddo'n. Ti'n dda? Ie chi da?
O, mae hwnna'n neis. Glas i'r mil, syth dolen, syth ben yn dod. Rhaid mi ddweud, mae'r lliw yn hyfryd, yn dydy? Mae'n rhyw liw eiraidd iddo fo. Mm. Yndi. So ydy hwn yn un o'r uh, rei mwyaf poblogaidd pen nhw'n? Um, Wy'n credu bod hwn wedi bod yn mynd ar spel. Mae ma rhai pen nhw'n ddiddorol, mae nhw'n enwi rhan fwy nhw ar ôl rhywbeth yn ei grydefen. Felly right. mae um, Mae rhai efo'r enw fel Ramnesia yw'r un o'r rhai mwyaf cryf. uh, mae Twin Ram dyn nhw, felly twod, mae yna ma na fath o patrwm i'r enwau. So mae hwn ychydig yn wahanol er bod llun dafad um, ar, ar y label yn dyfa. Ond, uh, um, ond dyna di fel, uh, fi'n credu dyna fel brand nhw yw rhywbeth yn y defyd. Sis.
Felly Rob, y cwrw ola byddwn ni'n trafod yn y fideo yw um, un arall gan Penlôn. Ydy, Penlôn Chocolate Stout. So mae hwnna'n dywyll iawn. Um, Mae'n uh, ma, ma, ma, ma fath o gwrw sydd yn hen ffasiwn, um, eitha poblogaidd o hyd, um, ond rhywbeth sydd yn um, wahanol o'r unrhyw beth ni'n blasu hyd yn hyn. Mae fe'n chocolate stout. Nawr, unwaith eto, mae hwn yn bottle condition, so ni'n gwybod bod yn ofalus iawn o ran arllwys, fel bod ni ddim yn cael unrhyw sediment yn, yn, yn, yn y gwydr. Um, a beth sydd hefyd yn ddiddorol beth i hwn yw Mae chocolate stout yn cael ei wneud gyda chocolate. Um, mae chocolate stout fel arfer yn cael ei wneud, uh, cael y blas o'r fath o malt maen nhw'n defnyddio um, uh, yn, yr, um, yn, yn y mix fel pethau, yn y mash. Ond mae hwn, mae actual chocolate yn fe. So, so dwi ddim yn addas i bobl um, sydd ddim eisiau bwyta chocolate. Uh, dwi ddim yn addas i figaniaid er, er, er enghraifft. Um, ond uh, mae'n cwrw diddorol iawn o'n blas. Dwi'n hoff iawn o chocolate, yeah. felly. Na fi.
O, hollol wahanol. Yndi. Yndi. A ti'n gallu blasu rhyw goffi. O, ydy, mae'n rhywbeth mm. um, mm. reit gwahanol. Os. Ie, mi. Ie, mi. So, ydy hwn yn rhywbeth mwy arbennig y pen lôn felly, y, y, y, ti'n bod, y, y stout siocled felly o, o gymharu a be maen nhw wedi cynnyrchu efo'r uh, cwrw euraidd arni blasu cynt? Wel, Fi'n credu mae, mae, mae, mae yn hen, hen ddull. Mae, mae, mae, mae stout yn fath o hen ffasiwn. Um, mae stout mwy enw beth yw Guinness, yeah. uh, ond um, dim, mae pawb mewn o'r stout yn cysylltu stout y gywer ond mae stout yng Nghymru wedi bod yn eitha cyffredin. Mae'n um, hen, hen fath o gwrw a rhywbeth bydde wedi cael ei gynhyrchu um, gan bragdau ar draws Cymru um, ganrifoedd yn ôl, um, a mae'n mae wych gweld y traddodiad yn mynd gyda mm. blas diddorol. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, maen nhw wedi goffod bod bach mwy credigol, neu rhywbeth wahanol, a dyna pam, wedi cael rhywbeth yn gyda chocolate go iawn yn fe, um, i wneud, i wneud bach o wahanol o ran, wneud y bach mwy, mwy delus falle yn y ffafel arall.
A gallu bod hwnna hefyd yn dangos sut bod Tast bobl wedi newid hefyd dros amser wedyn dach chi'n gorfod cadw fo'n gyfoes er mwyn cadw cynulleidfa da daw gallu cynnig rhywbeth sydd yn draddodiadol iawn ynde o ran i i i i i ffyrdd felly da ni da iawn. Hmm iechyd da. Iechyd da.
So, dyn ni'n mynd i sôn ychydig bach nawr am y sîn bragu, y sîn cwrw yng yng Ngheredigion, yng Nghymru a a a tu hwnt. Yym Rob, yym ma' ychydig o bethe ar y ar y ford fan hyn. Yym ti isie tywys ni trwy rhai o'r pethe ti 'di dewis? Do, wel ma' gyda ni, yym ers neud y Gŵyl Gwrw ni wedi cadw y pump clip, sef yr yy y logos sydd yn mynd yy ar yr y pumps ar gyfer y cwrw. Yym, ni wedi bod yn llwyddiannus i gael cwrws diddorol o Geredigion. Yy, yr un yym, dyn ni ddim wedi llwyddo i gael i flasu heno ydy cwrw gan yy, cwrw camel yn Blaen Camel. Ond dydi lager nhw, Hell's Lager, yym, sef hwnna, yym, ath e lawr yn dda iawn. Do. A fi'n credu 'na'r tro cynta yn unrhyw ŵyl gwrw ni wedi gwerthu dau gasgen o unrhyw gwrw. Felly yym O'dd hwnna'n llwyddiannus iawn, nathon ni werthu yr un cynta, roedd yr un a'r ail un arno ac ath hwnna i gyd hefyd. Felly ma' 'na cwrs diddorol iawn yn Ceredigion i ga'l. Yym, ond wrth gwrs wedyn ni'n mynd yy bach ymhellach wedyn, ni wedi ca'l cwrws o bob cwr o Gymru, yy pob cwr o Gymru yn yr yym y wech mlynedd dwetha, yym gan gynnwys rhai o Forgannwg, o Shir Benfro, lan yn y gogledd orllewin, Canolbarth, yym a ma' nw gyd yn dod gyda steils a storis 'u hunen.
Dwi dwi'n meddwl beth sy'n ddiddorol hefyd ydy sut mae y gwahanol um, bragdau mae wedi um, defnyddio geiriau sy'n gallu cael eu defnyddio mewn unrhyw iaith. Mm. Um, Dych chi'n meddwl am rhywbeth fel, uh, well, calon lan er enghraifft, ynde? Mm. Mae calon lan, er bod hwnna'n Gymraeg, mae o'n calon lan sydd yn emyn wrth gwrs a sydd yn rhywbeth fysa pawb yn gallu uh, unieithu efo, ynde? Mm. A wedyn mae gennych chi'n arall y fancw, ynde, y, y, y, y, y tutti frutti, ynde? Eto, mae hwnna'n Gymreig i ffordd, ond mae o'n rhywbeth sydd yn croesi unrhyw ffiniau o ran uh, ieithyddol, ynde? A mae hwnna wedyn, pan ydych chi'n meddwl um, am y bragdau bach yma sydd yng nghefn gwlad Cymru, ydych chi'n gallu gweld wedyn bod gen nhw pel llawer cynnydd mwy na jyst yn lleol. Mae'n genedlaethol a hefyd yn rhyngwladol yn y ffordd maen nhw'n yn, yn, yn gwerthu i, i, i hunan, ynde? A mae rhai hefyd yn sôn am ein hanes a'n etifeddiaeth yym La Nossa Signora, sef y cwch dwi'n meddwl, neu'r llong gyntaf i ddod ag orene i Gymru. O, yy, reit. yndyfe?
Yy, yn y- Ie, ie, wrth gwrs. yy, yr unfed ganrif ar bymtheg. Ie. Yym, dwi- dwi'n meddwl, Do. gan, yym, yy, bragdy, yy, Tenby Harbour. Do. Ie. A a ma' wnna'n cyd-fynd gyda stori Dinbych-y-pysgod, wrth gwrs, dyna lle glaniodd y y cwch, felly... Hmm. ...yy, ma' gyda ni storis diddorol iawn. Ma' un arall sydd yn, yym, yy, cysylltiedig â hanes Cymru yw yw um, uh, y Glamorgan Brewing, uh, wedyn y Cwrw Jemai Miss Pitchfork, um, ac wrth gwrs mae hwnna'n uh, yn coffau yr, uh, y Ffrancwyr yn glanio ac yn ymosod uh, ar Abergwain, a, a Jemima Nichols yn arwen uh, grŵp o fenwod i amddiffyn Pryden. Um, felly mae'r ma um, uh, ma cwr yma hefyd yn, yn, yn, yn sôn am uh, eitem pwysig yn o'n hanes ni. Ydy cwrw yn ffasiynol to? Fi'n credu bod e, i fod yn onest. Ath e, athon ni trwy gyfnod lle oedd neb yn yfed cwrw, lager oedd popeth. Um, erbyn hyn, mae yfed cwrw yn rhywbeth um, sydd yn ffasiynol, a, a mae gyda ti gymaint o ddewis. Dwi e ddim just mater o'r hen best bitter fel pethau. Mae gyda ni um, cwrws gyda, um, gyda ffrwythyn yn nhw, gyda, um, uh, gyda pob math o flasau,

'dyn nw'm yn gorfod poeni gymaint am yy yy am am y y y byd mawr ma' nw'n gallu... Hmm. ...arbrofi llawer mwy felly... Yndi. ...ma' nw'n gallu mynd ar ôl yr yr y co- y cornel mwy arbenigol o'r farchnad. Ie. Yym wedyn 'dyn nw ddim yn teimlo bod yn y gorfo' cystadlu yn erbyn y bragdau mawr oherwydd ma' nw'n cynnig rwbeth gwahanol a rwbeth mwy arloesol a mwy arbrofol. Dwi'n meddwl bod hynny yn yn rhoi cyfle iddyn nhw wedyn ddangos i ddoniau yym yn lleol ac yn genedlaethol a ac yn dangos bod yna rhywbeth gwahanol i gael ynde, bod ddim eisiau jyst mynd ar ôl y c- y cwrw a'r bag yr arferol yy sydd yn cael ei gynhyrchu yn fasnachol yy yn ac i yy yn eang ynde. A ti'n sôn ambiti defnyddio iaith a ma' hwnna'n ddiddorol achos ma' ma' nhw'n gorfod defnyddio yym bob arf sy gyda nhw i gystadlu. Felly mae gyda chi um, enwau diddorol, a lot o ddefnydd o Gymraeg, um, er enghraifft um, bragdy uh, cwrw llun lan yn pen llun, yn wneud yn fawr o'r Gymraeg. Mae, mae, mae popeth yn, yn naill ai'n enw Cymraeg neu rhywbeth i wneud â hanes llun. Um, a mae hefyd, a, a, un o'r hoff rhaid i oedd hwn, um, y bragdy twtnol yn Tri Fforest, um, yn, yn wneud enwau diddorol iawn yn y Gymraeg. A mae hwn ydy yn y Gymraeg y buwch goch gotta, um, sef ladybird, ond yn y Saesneg, wrth gwrs, nhw'n enw fe little red cow. A beth yw hwnna, wrth gwrs, yw, yw wneud sport mewn ffordd o'r camgyfieithu sy'n digwydd fel arfer ffordd arall rownd fe, pobl yn, yn camgyfieithu i'r Gymraeg, ond mae'n fwriadol yn camgyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg.